ڕەوتی خەباتی نەتەوایەتی گەلی کورد لە سەد ساڵی ڕابردوو تاکو ئێستا زۆر جار پێداگری بۆ لەسەر بە دەوڵەت بوون و سربەخۆی بەڵام بیر و هزری ئێرانی لە پێناو خۆسەپاندن و تواننەوەی ئەقل و فکری کوردیدا و هەروەها بە مەبەستی دروستکردنی هەستی هاوبەش و هێنانە ئارای چەمکی یەک وڵات و یەک زمان و یەک ئاڵا و یەک نەتەوە هەوڵی بەلاڕێدابردن و لۆکالیزەکردن، دزین و بەتاڵانبردنی ئایین، زمان، خاک، ئوستوورە، شوناس، کولتوور و مێژووی کوردی داوە و خواستی ئەوە بۆ کە وانیشان بدا کورد بەشێکی بچووکە لە نەتەوەی ساختە و دەستکردی ئێرانی پارسی هزری ئێرانی پارسی دەستکرد لەو هەنگاوەیدا تا ڕادەیەک توانیوێتی سەرکەوتوو بێ و خواستی بەشێک لە نەتەوەی کوردی تا ئەم ڕادەیە نزم کردوەتەوە و هێناوەتە خوارەوە کە گوتار گوفتمان و وێژمانی جیا لە سەربەخۆیخوازی لە ژێر ناوەکانی خودموختاری فیدڕاڵیزم و کۆنفیدڕاڵیزم و برایەتی گەلان بێتە ناو ئەدەبیات و خواستی سیاسی بەشێک لەم هێز و لایەنانەی خۆیان تەنانەت بە نەتەوەی پێناسە دەکەن بەهۆی بوونی ئەو هێز و لایەنانەی کە خەباتی کورد لە چوارچێوەی ئێراندا پێناسە دەکەن و پیان وایە کە پرسی کورد دەبێت لە تاران چارەسەر بکرێ و لەژێر ناوی بێناوەرۆکی ڕیالیزمی استراتیژی بەردەوام سرودی میهنم ئیران و بە خوددا من تەزیە تەلب نیستم دەڵێنەوە تا ڕادەیەک بیر و هزری کوردایەتی کەوتۆتە ژێر هێژموونی فکری ئێرانی فارسی ستراتژیەک کە ئەو حیزب و هێز و لایەنانە باسی لێوە دەکەن سەرچاوەکەی لە فکر و هزری داگیرکەری ئێرانیەوە ئاودێر دەکرێ و بە شیری فارس و ئێرانی فرچکی گرتووە تاکی کورد لە هەر شوێنێکی جیهان بێ خۆی وەک ئێرانی پێناسە بکە و حاشا لە هۆویەت و شوناس و ناسنامەی نەتەوەی خۆی بکە لە ڕاستیدا نە لە ناو ئێران و نە لە ناو فارسەکاندا کێشەیەکی ئەو تۆی نابێ و تا ئەو کاتەی بڵێ کە کۆرت ها ئیرانیانە ئەسیل هەستن لە لای فارس و ئێرانەکان زۆریش خۆشەویستە و بە بەرادەر ناوی دەبن غافڵ لەوەی کە لەو حاڵەتەشدا هەر برادرە نەک بەرابەر بەشێک لەم حزب و لایەنانەی داوای مانەوە لە ناو جغرافیای سیاسی ئێرانی دەستکرددا دەکەن و پاراستنی سنوورەکانی داگیرکەری ئێرانی بە ئەرک و مافی خۆیان دەزان و بۆتە مۆرک و میلاکی سیاستکردنیان زۆر جار خۆیان وەک کورد و حیزب و لایەنی نەتەوەی پێناسە دەکەن و تەنانەت هەندێک جار بە زمانی کوردی بەڵام نە بە زمانی فارسی و لە ناو کورددا دەڵن کە هەر هەمومان سربەخۆی خوازی بەڵام بە پاساوی بێبنەمای ئەوەی کە هەلومەرج لەبار و گونجاو نییە بۆ سربەخۆیی پرسەکە بەلاڕێدا دەبن پرسیار لێرەدا ئەوەیە کە تاکێکی باوەڕمەند بە سربەخۆیی و دەوڵەتی کوردستان چون دەتوانێت لە حیزب و لایەنێکدا خەبات بکە کە خۆی پێ ئێرانیە و هەوڵ بۆمانەوە لە چوارچەوەی ئێراندا دەدا باوەڕمەندی و بیرکردنەوەیەک کە لە ڕاستیدا هیچ زانست و مەعریفەیەک لە پشت ئەو بەناو هەستی نەتەوایەتێدا نابیندرێ ئایا ئەوە پارادۆکس و پێک دژیە یان سربەخۆی خوازی و ناسیۆنالیزمی شەرمێون بەداخەوە لە ماوەی نیوسەدەی ڕابردووەوە بەشێکی زۆری خەباتی ڕزگاری خوازی گەلی کورد بەهۆی بیری چەپەوە و پێناسەکردنی خۆی بە چەپایەتی تووشی قەیرانێک هاتووە کە لە کوردیزم و ناسیۆنالیزمی کوردی و نەتەوەی لایداوە هەرچەند بیری چەپ لە هەموو جیهان باوەڕی قوڵی بە نەتەوە و ناسیۆنالیزم هەیە بەڵام چەپێک کە بە فکر و هزری ئێرانی پارسی هاوردەی کوردستان کرا دژە نەتەوەیی بوو و پێی وابوو پرۆلتاریا و ئیسلام و کۆمونیزم و ئەوانەی دیکە بیری جیهانیە و ناسیۆنالیزم و نەتەوەگەرایی بیرتەسکی و کۆنەپەرستیە لەو سەردەمدا ئێرانەکان لە ئایدۆلۆژیا چەپ و جیهانەکان بۆ قازانج و بەرژەوەندی نەتەوەی و قەومی خۆیان و بۆ بە جیهانیکردنی ناسیۆنالیزمی پارسی ئێرانی کەڵکیان وەرگرت باشە لەبەر چ هۆکارگەلێکە کە حکوومەت و دەسەڵاتی کورد واتە مات یەک جار ڕووخا و نەیتوانی شکڵ بگرێتەوە، بەڵام دەسەڵات و حکوومەتی ئێرانی پارسی تا ئێستا چەندین جار ڕووخاوە و دیسان لەسەر هەمان بناغەی ئێرانی و فارسی دامەزراوەتەوە و کورد نەیتوانیوە هەلەکە بە قازانج و بەرژەوەندی نەتەوەی خۆی بقۆزێتەوە. ئایا هۆکار ئەوە نییە کە نەتەنیا خاک و نیشتیمانی کورد بەڵکو بیر و هزری بەشێکی زۆر لە تاکی کورد بۆتە ئێرانی و لەلایەن داگیرکەری ئێرانیەوە داگیر کراوە چۆنە کە بەشێک لە سەرکردە و حیزب و لایەنی کوردستانی لە ڕاگەیاندنە فارس زمان و ئێرانەکان شانازی بەوە دەکەن کە ئێرانین و تەنانەت جیایی خواز نین و دژ بە سربەخۆیی کوردستان و ئامادەن سنگیان بکەنە قەلغان بۆ پاراستنی تەواویەتی ئەرزی ئێران ئەو سەر لێ شێواویە بەرهەمی خۆبواردنە لە فکر و عقل و هزری کوردی و نەتەوەیی و خۆدزینەوەیە لە مێژوو شوناس و نەزمی جیهانی پێویستە هێز و لایەنی نەتەوەی و کوردستانی بە بیر و ئەقلیەتی کوردیزم و ناسیۆنالیزمی کوردی گوتار و وێژمانی نەتەوایەتی و سربەخۆی خوازی بکەنە استراتیژ و بنەمای سیاست. ئەگینا لە ئەگەری خوڵقانی دەرفەتێکی دیکەی وەک پەیمانی سیڤەر یان ڕوخانی دووبارەی ئێران وەک ساڵی 1970 ئەوە کورد جارێکی دیکە دۆڕاوی مەدانەکە دەبێ و دەرفەتەکان لە کیس دەدا ئەگەر بناغەی ناسیۆنالیزم لەسەر ئەساسی کوردیزم و بە فکر و هزری کوردایەتی بنیات نەنین و بەرژەوەندی تەسکی حیزبی و تاکە کەسی نەکەینە قوربانی بەرژەوەندی باڵای نەتەوەی ئەوە دیسان مێژوو بۆ کورد و پاتە دەبێتەوە و هەروا لە چوارچێوەی شارۆمەندی دەرەجە خواری ئێرانی ئیسلامی و تا دواییدا تەعریف دەکرێنەوە و سەر لێ شێواوی فکری و هزری بە تەواوەتی بەرۆکی نەتەوەکەمان دەگرێت نەدەتوانین لە دەرفەتی خوڵقاو لە باشوور و ڕۆژاوای کوردستان کەڵک وەربگرین و نە خەبات لە باکوور و ڕۆژهەڵاتیش دەگاتە ئەنجام